Au club equestre de Vendargo, Zoé e Anouk Dori, dos sòr e vautejarèla, nos i presento una passion dau nivèu. Ajudada per sa maire, fudèron l'associacion Voltijoc en 2005 e participon despièi a de concurs e campionats reconeguts. E me de demostracion e un cus per pichó, Anouk e Zoé nos explicon come foncionon dins son trabalh d'acrobat e de fomatrice. Avèm creat l'associacion Voltige Òc amb es mas filhos, mas dos filhos qu'èron afogados de voltige equestre e donc èra per l'espandiment de la voltige aquí dins lo Lenguedoc per de qué n'i a pas fòrça. Molti jòc es perqué mas filhos èron escolarizados a Calandreto e èro fòrça interessat per l'occitan e per tot la e ieu tanben mes es elos qu'an causí lo nom e voltigi perdequé efectivament aquò parlo e òc perdequé parlo tanben es de la region, èro pas encòra de moda la region se sonava pas Occitanio. Donques son d'avagardistes. En fach ieu pas pas de cabals, ni de voltiges, ni tot aquò. Me siui mis son còl i a dos ans, non pas de montar sul cabal, que ieu sabi pas far aquò, me après de de menar lo cabal perque mas filhs an fach un pas de deux, se soni en francés, es de dire que totes dos monto sul cabal, e fan la voltige a dos e soi particulièrement fièr me pas qu'aquò me regaudissi fòrçament de que avèn ganha un primi au campionat de França de voltige amb aqueste pas de dos e aquò es quicòm da ma vida que me fa fòrça jòia.
Ai començat a faire de pune a l'atge de 5 ans e en fait quora avioi 9 ans ma professora d'equitacion a lançat l'activitat Voltige dins lo centre equestre E alavetz, quoro fasioi de circo tabé, ambe ma sora avem decidit de començar la voltigia. Avem començat ensemble la voltigia, iau avioi nau ans e ma sora dètz o onze.

Per causir un cabal de voltijo cal un cabal calm, regular dins sas alures e un cabal d'espòrt. Cal pas paur de gents ni de la musica. Cal un cabal qu'a de l'endurance e. Un còp lo cabal causi cal lo trabalhar a la lonja e montat. per faire sa preparacion fisica. La lonja es lo fach de virar. Per mestre lo caval en fidança cal lo desensibilizar amb un voltigeur experimentat en passar du temps amb el totes los jorns e cal començar la voltija Amb un voltigeur experimentat. Avèm dos cavals amb de caractèrs diferents. N'i a un qu'es mai sensible e cal lo calinar mai que l'autre. Lo caval es sensible a las emocions e se sent stressat. va lo ressentir e va èstre rapid o stressat e serà pas un bon caval de voltijo. Las dificultats que rencontram lo mai sovent es lo caval que podre èsser estressat e complicat a voltiger o las intemperies per exemple es una dificultat per voltijar sur lo cabal, mas fasèm a la plaça d'exercici sur lo cabal d'Arçon, al sòl. Es un cabal de fèrre amb dos poenatges e sembla al cabal de voltija. Es interessent de trabalhar sur lo cabal d'Arçon per trabalhar los encadenaments e la coregrafia.

S'an evoluit e concorregut ensenh li dos sòrres e partejon sis activitats entre li curs per enfants, jovent e adulte e la concepcion dis espectacle. Cadun a un pòste que ie permet d'envieure e de perenizar l'òbra de Voltijòc. La vòute jo qu'esigisse fòrç pacienci e une relacion bèl eme son animau es mai dubèrt que se podie creire. Es per aquò que li mai pichons son capable de començar la vòute jo e mai sus un grand chivau. Lo travalh de preparacion e de suenh do chivau es un moment privilegiat que permet de lo metre en condicion avant un long escaufament e une performança.
Soi emplegado de l'associacion Voltijòc, m'ocupe de los curses ado-adulte e de los curses dins nòstre club e tanben de l'espectacles. Ja en fach, me tracto de mon enterpresa e fau de voltijo amb los mainatges e los adultes. Preni los mainatges, ei un curs per los 4 e 5 ans, los curses son los pichons en occitan E puèi ei los cors d'aprèp son a partir de 6 ans e i a pas de limitacion d'atge. Dins lo cors fau una partida onte los mainatges fan de gimnastica e fan d'exercici per se precaufar. Puèi aprèp avèm una partida a caval e dins lo meteis temps los que son pas a caval fan des exercicis al sòl o al caval d'arçon. Erica Landrun, coma la calandreta, aquí es un pauc una pedagogia participativa, es a dire que los mai grands ajudan los pichons a faire los exercicis coma cal, perque es plan segur un espòrt d'equipa e poden èsser un, dos o tres a cabal. E a qui se cal ajudar per reüssir a faire las figuras? Los mai grands pòrtan los pichons de pè dins los aires? C'est d'essayer de rester toutes les deux et de faire le plus de passes possible pour sa copine.
I a pas gaire de prerequis per faire de voltiges. perque se pòt practicar a partir de 4 ans. Alavetz, tot lo monde es lo plan bengut. Bon segur es melhor se avetz un bazo en gimnastico o en danço perque plan segur son los meteis causes que son demandats. Pas de besonh de sabeire montar a caval perque en voltijo avèm pas de renos e es pas lo voltijor que se trata de la direccion del caval ni de l'allura que a, es lo longor qu'es al mitan e que ten lo caval e que li dice d'anar mai lèu, mai lentament. En Voltijo i a tres programas i a un programe impausat ont toti los voltijaires de bon faire las meteissas figuras, son de figuras basicas que son aquí per verificar se lo voltijaire es souple, se a de fòrça, se es capable de foncionar ambe lo caval. I a tanben un programe libre, aquí es un programe que permet al bolchejaire de s'exprimir e se far un musico amb un costum e lo bolchejaire pòt faire las figures que vòl, donc deb montrar sa souplessa, sa fòrça e se pòt faire a un, dos o tres bolchejaires. sus lo cabal en meteis temps e pels mai grands pel lo nivèl lo mau naut i a tanben un program tecnic ont i a es un mescladissa entre un program impausat e un program libre.
Per çò qu'es del danger, segon una etuda, la voltijo es lo spòrt equestre amb lo mens d'accidents.
La complicitat familiala a l'entorn de la voltege equestre s'es espandida a la relacion entre li formatris e lis aprentits. E me dutsan de pratica au sen de Voltijòc, Zoé e Anouk ganhèron quauqui competicion, que lo promier prèmi de campiona de França dins la categoria pas de dus. Aquela passion dau nivèu menè aquele joini fem dins de mestiers que li permeton de mesclar l'espectacle a la transmission.

Lo mot qu'ei mi lo mens es moligassa, perque bon, los gens moligassa son pas tarribles. Mon còp de còr de partejar es mau de seguir. Fa de flabuto e canta, dins cabiambal